Барыгызга да хәерле кичләр, хәерле көннәр, кем кайчан карый дигәндәй, хәерле иртәләр дә. Безнең иртә, бик иртә башлана, безнең сетевой яшәүчеләрнең. Мин инде үзем дә бер сәгать алдан торып, шулай торып, э, эшемне башлыйм, чөнки көндез мин эшлим. Эшкә кадәр күпмедер эшләп алырга кирәк, эштән соң күпмедер эшләп алырга кирәк. Эш арасында шунда вакыт булганда инде, э, төшке аш вакытында. Шуның шикелле менә без һәрберебез дә сетевиклар шундый бик кызык эш белән шөгыльләнәбез инде. Әй, әлбәттә, инде күпләр аңлап бетерә алмый аны. Нәрсә белән шөгыльләнеп йөриләр инде болар дип, дип вакытларын әрәм итеп дип әйтүчеләр дә бар инде, вакытларын кызганмыйча башка эшләр белән эшлисе урынга анда дип әйме. Аллага шөкер, барсын да өлгерәбез. Минем кызларым да бик тырышлар. Менә бүген дә без яңа каталог башлыйбыз барыбыз да бергә. Инде кызларым инде розыгрышлар үткәрә башладылар бүген. Үзем дә алардан артта калдым әле, беренче көнне үк барысы да инде үзләренең розыгрышларын әйтеп әкренләп эшкә керештеләр. Э, ярар, әкренләп планерканы башлап җибәрик. Мин инде бу планерканы үземнең кызларым өчен, әйткәнемчә, структурам өчен төшерәм. Чөнки мин аны инде үземнең э, эшли торган группама җибәрәм. Беренчедән ул бик уңайлы. Менә әгәр сез сетевик икән, шулай ук үзегезгә бер канал булдырыгыз, ул бик әйбәт. Үзегезнең белемнәрегезне э, башкаларга җиткерү өчен, командагыз белән эшләү өчен ул бик отышлы. Чөнки бөтен кешенең дә бит телефонында бик зур э, хәтер юк. Үзегез аңлыйсыздыр инде, телефонда бөтен Э, видеоларны, бөтен мәгълүматларны саклап булмый һәм кешегә һәрвакытта да шалтыратып утырып булмый, үзегез беләсез. Ә монда сез э, видеоязмага төшерәсез дә үзегезнең бирәсез кирәкле мәгълүматыгызны, кеше рәхәтләнеп, э, үзенең вакыты булганда карый һәм шуннан әкренләп мөстәкыйль рәвештә өйрәнә. Ярар, башлап җибәрик алайса без сезнең белән, кызлар. Безнең ничек? Бу юлы безнең новичокларга повезло, урыслар әйтмешли, повезло, очень повезло. Чөнки бездә шундый шәп, менә сымда күреп торасыз, бик шәп бүләкләр булачак. Ул бүләкләребез безнең ничек дип әйтергә сезгә? Һәр каталог саен бирелә. Аның өчен бары тик э, яңа килгән кешегә 1500 га заказ ясарга кирәк. Ул 1500 лек заказ, ул әле каталог бәясе генә. Әле аңа 20% скидка да була. Мисал өчен, 1000 сумга заказ бирәсез икән, 1000 сумлык җыела икән заказ, инде сезнең 20% скидка. Мәсәлән, 1500 га сез заказ ясадыгыз, Сезгә әле бүләк тә килә. Әгәр дә инде бүләк кирәкми дигән очракта инде 1000 сумга заказ бирә аласыз, сезгә барыбер скидка була 20 процент. Ни өчен 1500 дип әйтәбез? Чөнки 1500 гә заказ ясаган һәрбер кеше безнең компаниядән бүләк ала. Ул бүләкне инде ул алыр өчен беренчедән заказ ясый 1500 гә. Мисал өчен менә безнең инде менә шундый бүләк була. Бу безнең кондиционер, кондиционер эм. Күреп торасыз, шундый набор кебек эшләгәннәр әле, ультракондиционер розовый бархат дигән. Һәм инде бер полотенце дип язган, любой полотенце для лица һәм ультракондиционер. Менә шундый сөлге белән бер ультракондиционер аласыз, бик шәп ул. Бик шәп набор. 1500 заказ ясыйсыз, димәк, заказ ясаганнан соң ул заказны түлисез, аласыз заказны һәм икенче каталог чыккач, менә ягъни тугызынчы каталог чыккач, сез инде бүләгегезне дә шушы икенче заказыгыз белән алачаксыз. 1000 генә заказ биргән очракта да сезгә әлеге бүләк киләчәк. Шуңа күрә бу юлы аеруча да менә ак көнләшү белән көнләшәм мин килгән кешеләргә, чөнки шәп бүләк. Планнарга килгәндә, инде без һәр каталог э, аңладыгыз, максат куеп, планнар куеп эшләгәнне. Менә минем кызлар инде үзләренчә менә шундый кызык розыгрышлар уйлап чыгара башладылар. Шулар арасында мин Олияны билгеләп үтәсем килә. Олия безнең бик актив, ул минем беренче лидерым. Олиянең килүе дә шундый кызык булды. Без инде аның белән күптәннән таныш. Без аның белән бергә укымасак та, ничектер шулай килеп чыкты. Без инде студент елларында бергә танышып, шулай аралашып, дуслашып шулай йөргән кешеләр. Ул миңа э, командага килер алдыннан, мин ди Райлә ди, кулланучы гына булырмын ди, мин ди болай гына керәм ди. Башта ул карап торды, ризалашмады миңа, мин аңа бер-ике тапкыр әйтеп караганмындыр. Юк инде Райлә, кая инде мин ди, башка компаниядә юлыктым. Һәм шулай әкрен-әкрен генә м, үзеннән үзе ул миңа яза башлады. Мин үзем дә шаккаттым, мин аңа артык бәрелмәдем, мин аңа бер әйттем, ике әйттем, ул теләмәгәч ярар, кешенең димәк теләге юк. Менә үзе шулай кереп, башта мин кулланучы дип йөрдем. Бер-ике каталог шулай заказ бирде дә, кулланып йөрде дә инде товарларын, эко-товарларны. Миңа ике айдан соң әйтә инде, Фаилә ди, минем ди бизнеска керәсем килә ди, миңа да өйрәт әле ди. Әйдә, бергәләп эшлик әле ди инде. Шулай итеп без Алия белән аралашып, шулай итеп эшләп киттек. Аллага шөкер, бүгенге көндә Алиянең зур гына командасы бар, ул безнең лидер дәрәҗәсендә. Э, Котлыйбыз сине, Алия. М, Көннән көн үсә, яңа теге, ничек дип әйтим инде, тәҗрибәләр туплый. Ул минем м, уң кулым дип әйтсәм дә була. Әлеге бизнеста без бергәләшеп алып барабыз. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, форсаттан файдаланып. Шуңа менә хәзер Алияне тыңлап карыйк әле нәрсә дияр икән. Сәлам кызлар, ничек хәлләрегез? Бигрәк җилле көн инде бүген. Менә безнең яңа каталог башланып китте бит әле. Һәм без инде наставниклар барыбыз да. Ә, розыгрышлар уйнатырга яратабыз. Мин әз генә тукталып торган идем дә, менә бу юлы уйнатырга булдым. Сезнең өчен турый торган җайланма уйнатырга булдым. Моның өчен бары тик, ә, барлык консультантларыма 25 балл, ә, җыеп, җыеп заказ җибәрергә кирәк булачак. Һәм менә шул, ә, условиеләрне үтәгәч, сез автомат рәвештә минем розыгрышка эләгәчәксез. Шуңа күрә, кызлар, уңышлар, әйдәгез эшләп алыйк. Рәхмәт, Алия. Шундый менә бик кызык шул безнең тырыш та ул, бөтенләй бер өлгере дә ул, үзе ул шундый иҗади кеше дә, җырлый да, бии дә, бөтенсен булдыра торган кеше. Молодец. Э, менә нәрсә әйтәсем килә сезгә. Розыгышларга килгәндә, безнең дә менә шундый зур розыгыш бар. Һәр вакыт каталог саен 50 балл ясаган кешеләр, алар безнең менә шундый розыгышта катнашалар. Минем структурада кем 50 балл ясый, барысы да катнаша менә. Күргәнсез, күрәсез бит инде, менә мондагы безнең картинканы. Менә шундый шәп бүләк тә алачаклар 50 балл. Ә 50 балл ясауның авырлыгы юк. Клиентский чатта эшлибез, статуслар белән эшлибез. Э, аларны гына күрсәтеп барсагыз да, хәтта сез 50 балл җыя аласыз һәм бик рәхәтләнеп катнаша аласыз. Шулай ук минем икенче розыгрыш бар. Мин һәрвакыт 1000 сумга заказ биргән клиентларыма, структурамдагы кешеләремә барысына да шундый розыгрыш үткәрәм. Ул бик бик файдалы. Менә бу юлы да Минем өчен дә файдалы үсәр өчен дә, икенчедән ул инде кешеләргә дә менә рәхәт бит инде барыбер. Мин заказны саны болай ясыз, барыбер сез тыш чистартасыз, алар сез ул әйберләрне аласыз, ә монда күңелле бит инде, сез әле розыгрышка да кертәләр, менә шул яклар да бар бит әле аларның кызлар, миңа шул яклар да ошый әле аның. Кешенең күңелен дә күрә белергә кирәк. Һәм инде тагын нәрсә әйтәсем килә, менә э, товар ягыннан бездә экопродукция бик ошый, менә бер тапкыр кулланган кешеләр дә менә шаккатып торалар инде, яңадан алалар менә. Бүген дә әле бер видео төшергән идем мин. Караган булсагыз, дезодорантлар турында менә дүртләрне дүртләрне алалар, кызлар шаккатып утырам үземдә. Менә, менә Инсия дә бит әле, менә Инсия турында әйтеп китәсем килә, күптән түгел менә Инсия минем командама килде, ул минем яңа лидерым. Һәм мин бик э, шаккатам Инсиянең тырышлыгына, субханалла. Э, мин аны инде узган елны бер чакырган идем павеликка. Ул килде, ләкин ул ничектер эшесе дә килмәде, аның кулланасы да килмәде, белмим. Теләге булмагандыр дип аңладым мин аны, ул бәлки әзер булмагандыр дип уйлыйм. Менә шуннан, э, ничек дип әйтим, инде шулай безнең ничектер килеп чыкмады инде, эшләп тормадык без аның белән. Илсөя ничектер башка компаниядә дә эшләп алды ул, аннан соң белмим, ял да итеп алгандыр инде үзенчә. Һәм көннәрдән бер көнне бу минем статускамы кайдыр шушы товарларыма юлыккан да, бу миңа яза, Рәйлә апа ди, мине дә кушып кара әле ди, минем дә эшләп карыйсым килә ди. Менә шулай мин Инсияне кушып җибәргән идем үземнең командама. Инсия инде беренче каталогтан ук үзенең нәтиҗәләрен күрсәтә башлады. Ул ул инде бүгенге көндә команда җыйды. Менә шушы 2-3 каталог эчендә ул ике званиегә иреште. Беренчесе безнең инде ул консультант булды, икенчедән өлкән консультант булды. Э, Инсия, сине шулай котлыйм, син молодец, алга таба да шулай ук дәвам ит, бирешмә. Хәзер менә Инсиядән тыңлап алыйк әле. Инсия нәрсә дип әйтә икән безгә? Нинди яраткан үзенең, ничек дип әйтим инде? Яраткан футболиктан алган әйбере турында сөйләр икән безгә, нәрсә сөйләр икән, кайсы әйберне күбрәк яратып мактар икән? Хәерле көннәр, кызлар. Мин Фаберлик компаниясенең лидеры Инсия булам. Һәм сезгә менә бу вербена сериясен тәкъдим итәм. Вербенин сериясендәге менә бу умывалка гельны һәрбер үзен яраткан хатын-кыз кулланып карарга тиеш дип саныйм мин. Һәм сезгә аны киңәш итәм.
Безнең инде э, нинди э, зур-зур максатларыбыз бар, зур-зур планнарыбыз бар, шулар турында да әз генә булышып китәсе килә сезнең белән, кызлар. Беренчедән, без э, июль аена ала бирсә сезнең белән бер зур гына чара планлаштырабыз. Ул чара инде безнең шундый обучающий булачак инде. өйрәтүләр булачак һәм күп э, вакытны безнең шул звание ясаучыларны котлау белән үткәрербез, аларны котларбыз, алар белән уралашырбыз. Бу инде беренче тапкыр наставник белән күрешү кичәсе була дип уйлыйм мин. Чөнки минем монда үземнең командамда яңа звание ясаучылар бар һәм мин аларның белән күрешәсем килә. Менә шундый бер бер кичә үткәрергә ниятләдек, Алла бирсә килеп чыкса. Барыгызны да көтеп калам. Яңа звание ясаучылар да, кулланучыларым да барыгыз да килегез. Кичә бездә нинди Ничек дип әйтим инде, планы ниндирәк була соң? Гомумән, ничек без аны планлаштырабыз? Безнең инде күрешкәч, иң беренче чиратта э, без э, дәрес формасында, дәрес түгел, кыска гына курс өйрәтү булачак. Анда безнең серебряный директор булачак Фаберликның. Ул безгә яңа системаны сөйләячәк. Анда без э, менә ул үзенең эшләү методы белән гомумән алганда тулысынча безгә аңлатачак, ничек без система, ветка төзү системасы белән эшлибез. Менә барысын да без шунда беләчәкбез сезнең белән. Монда инде серләрне ачып бетермим, Серебряный директор бик көчле өйрәтү ясаячак. Шулай ук инде наставникларның чыгышы булачак инде. Олия безнең, безнең инде, Олия инде безнең наставник. Командасы зур әйткәнемчә. Шулай ук минем э, булачак инде чыгышым шул э, Яңа Зеландия дәрәҗәгә җитүчеләрне котлап китәчәкмен Алла бирсә. Һәм шулай да без шулай ук безнең бик күңелле генә бер э, розыгрыш булачак инде безнең розыгрыш үткәрәчәкбез. Шунда утырган кешеләр арасында, кичәгә килүчеләр арасында Бик күңелле булыр дип уйлыйм. Узган кичәләрдә без рәхәтләнеп утырдык. Э, кыш көне күрешкән идек, инде әйткәнем дә бар сезгә. Шулай ук безнең әле көз көне тагын бер зур форум көтелә, анысы инде Мәскәүдә булачак. Без күңелле яшибез, сетевиклар. Теге кеше бит инде әллә нәрсә дә уйлап йөри, әйме? Аллага шөкер, безнең эко чиста продукция. Хәләл сертификаты бар Фаберле компаниясенең. Күп кенә товарлар чит илнеке. Россия компаниясе булса да, товар ассортименты зур. Ярар, без кыскача гына новичоклар, бөтен планлаштыру, аларны гомуми алганда, гомум сүзләр белән әйтеп чыктык. Ә иң әйтәсе килгән әйберем бу каталогка кызар. Без инде үзебезнең званиене тотабыз. Кемдер яңа звание санаган ясыйбыз. Көн саен клиентский чатта эшлибез. Ул эшләребезне беләбез, сетевой эшләребезне беләбез. Көн саен без аларны эшлибез. Һәм менә бу каталогта мин киңәш итәр идем сезгә акционный товарларга басым ясарга, чөнки менә без бүген дә Гөлназ ханым белән сөйләшеп утырдык. Ул шулай ук күптән түгел генә килде. Бик тәҗрибәле сетевик дип әйтәсем килә минем аны. Э, акционный товарларга кызлар әйдәгез булдыра алганча обзорлар ясыйк әле. Менә безнең Телеграмда бит э, группабыз бар. Группада без сезнең белән анда үзебезнең видеообзорларыбызны һәм гомумән алганда шундый э, отзывларыбызны куябыз. Әмма кешеләр язган отзывлар, үзебезнең үзебезгә кешеләр язган, клиентларыбыз язган Әйдәгез әле активрак булыйк әле, һәрберебез дә нинди дә булса берәр видео төшереп куйгыз. Сезнең бөтен өйдә барында порошокмы, нәрсәме, бер эксперимент эшләп аласызмы, да яисә болай төшереп куясызмы, менә, менә Инсия генә аңлатып китте бит, менә шундый үзегезнең яраткан бер әйберегезне генә булса да төшереп куйыйк әле шул телеграмдагы безнең группабызга, ярыймы? Менә шундый эшне башкарыйк әле, акцияләр белән шулай клиентский счетларда эшләргә була шул, акциянең товарларын җибәргән. Статуслар белән эшлибез, өчен аларны беләсез, барысында аңладыгыз сез. Безнең эшләү системасы барыгызда бар, план белән эшлибез. Э, шулай ук минем э, әз генә аңлатып үтәсем килә, без сезнең белән июльдә Аллаһ теләсә яңа төрле бер система белән эшли башлыйбыз. Ул беренче системаны инде безгә серебряный директор аңлатып китәчәк, сез инде якыннан аралашачаксыз директор белән. Ә инде мин кыскача сезгә менә күрсәтеп китәсем килә сезгә. Мисал өчен, менә бу менә бу сез ди. Идегез әле без э, Корыйк әле моны. Ничек без ветка ясыйбыз? Һәм ул ветканы без базовый ветка дип йөртәбез. Миңа менә соңгы арада шундый күп сораулар килә. Нәрсә ул базовый ветка? Гомумән алганда, спонсорлар булышамы? Өстәге кеше сиңа ветка ясарга булышамы? Ул ничек бара? Веткалар, базовый веткаларны без ничек ясыйбыз? Мисал өчен, менә мин килдем дә, әйме? Мин чакырдым ди ул суны. Алсу, Алсуга әйттем ди, бер кеше чакыр дип. Алсу тапты ди, мисал өчен Фәйрүзә дигән кызны. Фәйрүзә. Дип язып куйыйк әле моны. Мин. Мин дә Алсу да, Фәйрүзә дә без шушы ветканы алып барырга сөйләшеп куйдык ди. Сөйләшеп куйганнан соң без үзебезгә бәләкәй генә график төзедек, дәйме? Ә, Фәйрүзегә әйттек, без бер кеше табырга. Фәйрүзе дә шулай бер кеше тапты, бусы булсын инде ярар Гөлнур ди. Гөлнурга да шушы әйттек, бер кеше табабыз график буенча дим. Хәзер чират буенча мин табам кеше, гөл мин Кеше табам да Гөлнур астына яздырам. Яздырам, чөнки минем идинде язылган Гөлнур соңгы кеше икән, име? Гөлнур астына яздырдым. Яздырганнан соң бу кешегә дә шулай аңлатам. Ә, чираты кем була? Алсу миннән соң. Алсу яздыра. Менә бу яздырган кеше астына. Алсу яздырды. Аннан соң Фейрүзәнең чираты. Фейрүзә яздыра. Һәм Гөлнур яздыра. Менә шулай итеп барыбыз да бергә команда белән без ветка алып барабыз. Менә шушы очракта безнең үсешебез бик отышлы булачак. Ничек отышлы булачак? Беренчедән, э, мисал өчен, безнең Гөлнур яра 50 балл ясамасын ди инде. Мисал өчен, менә бар Фәрүзә 50 бал ясады һәм тагын кешеләр куша башлады ди. Фәйрүзәбез безнең чыга ди 3%-ка. 3%-ка чыккач 3%-ка чыккач алсу бит инде безнең 6%-ка чыга. Ул да бер-ике кеше яздырган мисал өчен. Ә моның бит инде балалары күп була, кеше күп яздыргач. Бу безнең 6 процентка чыга. 6 процентка чыккач, мин бит инде 9 процентка чыга. Мисал өчен әле мин сезгә китерәм. Менә бу очракта нинди файдасы бар моның? Беренчедән, мондый ветка, базовый ветка ясауның файдасы ферузеда үсә, ол суда үсә, Мин дә үсәм. Без бер-беребезгә үсәргә булышабыз. Аннан соң теге уйламагыз теге ни дип инде сәлу. Моның акчасын бу ала, моның акчасын бу ала. Юк, әгәр дә менә Алсу кеше кушмый икән, 50 бал ясамый икән, әйме? Ферүзә кеше кушып 50 бал ясый икән, Алсу бер тиен дә алмый монда. Монда теге менә шушы хәләл-хәрам дигән әйберне беләбез бит инде, әйме? Э, бернинди дә акча күчми тик торган, аңына процентлар да бармый, бер нәрсә дә бармый. Фәйрүзә эшли икән, үзенең э, эшләгән акчасын гына ала. Ә Алсуга килми аның акчасы. Менә шуны аңлатып китәсем килә инде сезгә. Алсу 50 бал гына эшләсә дә, аның монда кешеләре дә юк икән, эшләми икән, 50 бал белән генә ерак бара алмыйсың. Э, шулай ук бер нәрсә дә алмый. Әмма звание бара. Менә звание ягыннан, менә мин, мисал өчен, монда ничә процентка һәр вакыт үсеп барасыз. Һәр остагы кеше шулай күтәрелеп бара. Һәм без билгеле бер график буенча бер новичок шулай иттереп яздырып барабыз. Бу инде безнең базовый ветка дип атала. Һәм шушыңа басым ясыйсы килә сезгә, кызлар, бу каталогта әкренләп шушы ветканы карый торабыз, уйлый торабыз, кемнең кешеләре актив, шулардан бер ветка җибәрергә. Ярый, кызлар, шуның белән шул. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да эшлибез, көн саен эшлибез, план белән эшлибез. Наставникларны тыңлыйбыз. Күп нәрсә наставникны тыңламаудан да килеп чыга. Күп э, уңышсызлыклар шуңа күрә наставникны э, тыңлап әйткәннәрен э, Нәрсә эшлисен, планнарыгызны язып эшләгән очракта гына сезнең нәтиҗә булачак. Шуның белән шул. Пока-пока.